Salam aleýkum ýene bir gezek hemmäňize. Reýnberdiň şu günki çykyş etjek ýigriminji ýylyň aprelinde bolan Ala tupan barada özi şo şo ýerde şo wagt Türkmenistandady. Öz gören zatlaryny gürrüň berse hemmämiz şoňa diňlemäge taýar Reýnberdi. Baş üstüne. Ah, men Minnetdar. Aslynda seretseň monarhiýa öwrülen bir döwlet hökümdar bir bir psihiki kemçilikleri bar bolan bir bir adammyka diýip pikir etýän. Berdimuhamedow näme birinji Berdimuhamedow ikinji garaz Berdimuhamedowlaryň dinastiýasy zakompleksowanyny kiçilikde arzuwlaryna ýetip bilmedik adamlara ýigrenç bolan Iň esasy-da bu milletparazlyk. Şu milletparazlygy gozgap, şonuň ýaňky ýigrimi ýedinji apreldäki waka geçip gitjek. Hemmämizem bilýäs, şol Wikipediýada Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir delegasiýasyna gizlin gürrüňdeşlik berende, şol arassa türkmenler diňe Ahal töweregindäki etraplarda ýaşaýar, galan türkmenleriň gany garyşyk diýip, eýýäm özüniň şahsy garaýyşlaryny şo taýda beýan edipdir. Men şol şahsy garaýşyny Ýigrimi ýedinji aprel wakasyndan bir aý ondan öň okadym. Men haýran galdym, nädip ýurduň baştutany, Konstitusiýanyň garandy, ýurduň baştutany, ýerine ýetiriji häkimiýetiň baştutany, şeýle milletparazy düşünjeleri, garaýşy bolup bilýär diýip men haýran galdym. Ahyr soňy şol ýigrimi ýedinji aprel iki müň ýigriminji ýyl Lebap welaýatynda dörän tupan Tupanyň netijeleri Tupanyň ne tupan şo ýanky tupan bolandan soň pajygaly waka bolandan soň şäheriň infrastrukturasynyň doly ýykylmagy we şol hökümediň şoňa hiç hili kömek bermänligi raýatlaryň biri birine goldaw bermekligine päsgelçilik gelmegi getirmekligi Iň soňunda-da şol tupanyň Özbegistanyň territoriýasyna geçenden soň Gurbanguly Berdimuhamedow özbek raýatlaryna, özbek, Özbegistanyň prezidentine özüniň gynanjyny bildirmekligi hem-de özüniň halkyna hiç hili gynançlygyny bildirmezligi bolsa eýýäm şol meniň gözümiň öňünde Berdimuhamedowlar baryp ýatan bir milletparazdygy men eýýäm şu taýda dolugyna düşündim. Baryp ýatan milletparaz. Indi şol wakalar barada nähili gürrüň bersem, biraz uzynrak bolmagy mümkin, gysgarak bir pikirim jemlejek bolaryn. Iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi altynjy aprelinde meniň okuwçym himiýa ders bäsleşiginde döwletde birinji ýeri aldy. Ondan soňam biz ertir ýigrimi ýedisinde bir bir kiçiräk bir ýagny oturyşyk ederis diýip pikir etdik-de, şoňa taýynlyk görýärdik. Ýigrimi ýedinji aprel, ýigrimi ýedinji aprel iki müň ýigriminji ýyl. Şol bir begençli bir nämäniň ýagdaýy bir belläli diýip bir bir kiçiräk Bir oturşyk edeli, oglanam bir gutlaýyn diýip begenip bir taýynlanyp otyrdym. Giçlik sagat sekiz otuza ýakyn töweregi. Tupanyň öňünden iki minut öňünden ýa-da üç minut öňünden bütin şäher tümlüge batdy. Tupan turmazdan öň biz bir ejem bilen bir aýdyşdyk-da, Aý garaz, şäheriň içinde obalarda tizden-tizden ýygylyk bilen Elektrik togunyň öçüp durmaklygy bir eýýäm bir täzelik däl. Biz onçakly bir oňa bir ünsem bermedik, pikir etdik, ýene-de bir şol öňki bir problemalar, şol elektrik toguny öçülendirler diýdi. Emma yzyndan bir ýel gelip başlady. Bir gysga wagtyň içinde şol tok öçeninden soň bir iki minudyň içinde şeýle bir güýçli tupan turdy. Men Türkmenabat şäheriniň üçünji kwartal otuz üçünji jaý ýigrimi üçünji öýünde ýaşaýardym. Biziň jaýymyzyň öňünde ullakan Şol soýuz döwründen galan maklur agaçlar bar. Ýaňky agaçlaryň barysy ýykyldy. Bir düýbi bir güýçli bir agaçlar. Tupanyň tizligi kyrk metr sekunt. Eger bir şol tizliginiň bir pajygalydygyny bara göz öňüňize getirmek üçin men size şol kyrk metr sekundy kilometr sagada geçirsem köpeltýäs üç müň alty ýüze bölýäs üç müň alty ýüze bölýäs muňa köpeltýäs bir ýüz kyrk dört bir ýüz kyrk dört kilometr sagat. Bir ýüz kyrk dört kilometr sagat tizlikdäki on iki ballyk iň ýokary tizlikdäki şol tupan turdy. Ondan başga-da tupanyň yzyndan daş ýagdy. Daş ýagmaklyk bilen agaçlar, daş-töwerämizdäki şol raýondaky, ilki başda raýondaky jaýlaryň kryşalary, agaçlaryň ýykylmagy bilen adamlaryň kwartiralarynyň Aýnalary poly döwüldi hemmişem. Maşynlar we maşynlar aýnalary döwülip, ters öwrülip, ýykylyp, bir topar ölümçilik boldy. Hatda Türkmen news şol maglumaty çap edende, ýaňky şonuň wakalar, soňra şol wakadan soň näçe adam öldi diýip, özüniň statistikasyny geçirende bary-ýogy bir sanagly adamlaryň ýüzüni çykaryp bildi-de, garaz, Türkmenistandan maglumat almak kynlygyny hemmämizem bilýäs. Ýöne Içeri işler ministrliginde işleýän klasdaşlarymdan, synpdaşlarymyň aýtmagyna görä, şol gün Lebap welaýatynyň administratiw merkezinde iki ýüz elliden artyk adam ýogalýar. Iki ýüz elliden artyk adam ýogalýar. Elbetde, aýtmaklary mümkin, türkmen halky çybyndan pul ýasamaklyga ökdedi. Ýöne Içeri işler ministrliginde polisiýada işleýän synpdaşym maňa aýtdy şeýle zady. Iki ýüz elliden artyk adam ýogaldy. Türkmenabat şäheriniň şol Görogly köçesinde seýilgäh bar. Seýilgäh. Seýilgähiň içinde uzynlygy, beýikligi otuz bäş metre barabar bolan ýaňky solnuşka diýip aýtýarsyda, karusel. Karusel bardy. Şol tupanda karuselden adamlar uçup gitýär. Amyderýanyň Özbegistan kenarynda, Farap töwereklerinde, Özbegistanyň çäklerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň jesetleri tapylýar. Jesetleri. Men şo döwür Türkmenabat şäheriniň ýöriteleşdirilen birinji zehinliler mekdebinde himiýa mugallym bolup işleýärdim we meniň şol okatýan okuwçylarymyň birisi garaz üç aý özüne gelip bilmedi. Çaga tupan turandan soň daşaryk çykanda aýagynyň aşagynda goňşusynyň çagasynyň çapylan kellesi aýlanyp. Gözüňize getirýäňizmi? Çaga on bäş ýaşynda, aýagynyň aşagynda özüniň deň-duşunyň çapylan kellesi aýlanyp ýatyr. Onuň bedeni kellesinden iki ýüz-üç ýüz metr aňyrda ýatyr. Gana bulaşar hemme ýer. Men bul elbetde şäher ýykyldy, ölüm ýitirim ölümçilik boldy. Onuň yzyndaky hökümediň özüni alyp barşyna bir ünsüni çekesiň gelýärde. Ilki başda biz men men özüm hususanda meniň özüm näme garaşdym. Türkmenistan hökümeti adatdan daşary bir ýagdaý yglan eder diýip pikir etdim. Sebäbi bu muňky ýaly ýagdaýda adatdan daşary ýagdaý yglan etmeli. Hiç hili adatdan ýaşary ýagdaý yglan edilmedi. Tupandan soň Öz öýümizi, öz öýümiziň ýaňky ýykylan ýagdaýlaryny şol goňşularymyza ýardam etmeklige derek, hökümetde işleýän adamlar gorkusyna şol pajygaly wakadan soňam işe gitdiler. Şoň hatarynda men hem işe gitdim. Biz işe geldik. Biziň mekdep direktorymyz, men ol mekdep direktoryň adyny aýtjak, sebäbi ol adam iki müň on dokuzynjy ýylda Berdimuhamedowyň ölenligi hakyndaky ýalan maglumatlar ýaýradylandan soň, şo ýanky Akmuhammet Belsaparowa garşy Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýanky işleýän adamlary toplanyşyp bir çelenj çekdiler, şoňa hapapaýyş söz aýdyp. Şol hapapaýyş söz aýdan adamlaryň hatarynda-da şol mekdebiň direktory Ýagmyrow Ýazmyrat Juraýewiç bardy. Şol meniň direktorym. Men size soň ol şol ol wideorolik bilen paýlaşaryn ony adamyň ýüzüni görersiňizler. Tebe gelenimizden soň Ýazmyrat Juraýewiç mugallymlara hemem tehniki işgärlere gyssagly öýüne dolanyp tehniki egneşik geýip gelip mekdebiň ýaňky ýykylan ýerlerini mekdebiň bejermekligine daş-töweregini arassalamaklyga doly gatnaşmaklygyna haýyşam etmän buýruk berdi. Elbetde adamçylyk biz bilýäs işleýän ýerimiz ýaşaýan ýerimiz günümiziň bir topar wagtyny geçirýän ýerimiz şo taýda biz özümizem islesek kömek etmegi islesek biz kömek edip bilerdik ýöne buýruk berýär buýruk berýär elbetde şo taýda men öz protestimi bildirdim etjek däl diýdim sebäbi özümiň öýüm çaşyp ýatyr. Ondan soňky bolan wakalarda hökümetden kömek garaşdyk hiç hili kömek gelmedi. Mekdepde işleýän bir zawuç öň ýaňky narka narka odel diýip aýdylýada narkologiýa boýunça şol bir güýç edaralary öň ýapylmanka şol güýç edaralaryny dişläp çykan şonuň bir tanyşy ýerli meteorologik merkezden ýaňky soňam aeroportdan tanyş bilişi bar şol tanyş bilişi üç sagat öňünden duýduryp tupan turmak tupan turjaklygy hakyndaky maglumat ýerli häkimlige ýerli özüni dolandyrylyş edaralaryna Milli howpsuzlyk ministrligine Içeri işler ministrliklerine we dürli, ýagny şol býujet edaralaryna, esasan-da ýokary gatlakly diýip aýtýan-da, sebäbi bizde ýokary gatlakly diýmek dogry şol ýagny edaralara habar gelýär. Milli howpsuzlyk ministrligi, soňam ýaňky MHM, polisiýa, häkimlik ilata şony duýdurmaklygyň ýerine özleriniň çagalaryny, goşlaryny toplap, potensial tupan turajak territoriýadan çykyp gitýärler. Çykyp gitýärler. Bahanasy, ýaňky şol adamlaryň arasynda näme döretmezlik, howsala döretmezlik diýlen bahanasy bilen şony gizleýärler. Ol bir ýagdaý. Hökümet bilýär, öňünden şol tupan turjakdygyny bilýär. Bir zada üns çek, üns beresim gelýär. Şol tupan Awganystanyň çäginden Mary welaýatynyň üsti bilen Türkmenabat şäherinden geçip Özbegistana geçip gitýär. Ony Meteožurnal kartadan hem görseň bolýar-da. Şol şemalyň traýektoriýasyna üns bersek, Türkmenabat şäheri iň bir tiz, iň bir pajygaly bolan merkez, ýüz kyrk dört kilometr sagat tizlikde şo taýda bolýar. Onam duýdurtmazlar. Bul eýýäm nämäň alamaty? Berdimuhamedowlaryň şu sistemanyň milletparazlygy, Milletparazlygy sebäbi Lebapda, Daşoguzda özbek milletli ýa-da ýaňky özbegiň diline meňzeş şiweli türkmen raýatlary ýaşaýar. Şolara ýigrenç bar. Ýigrenç bar şolara. Ilat hatarynda görenok. Ikinji ýagdaý, tupanyň netijelerini aýyrmaklyga diňe raýatlaryň özi gatnaşdy. Hem-de şol býujet edaralarynyň işgärlerini mejbury ýagdaýda özüniň aýlyk haklaryndan tutum edildi. Hatda biziň mekdebimizde işleýän ýerimde mugallymlar elli göterimden ýokary özüniň aýlygyndan mejbury şol mekdebiň infrastrukturasyny täzeden dikeltmek üçin mejbury pul bermelidir. Elbetde, men ýene-de oňa pul bermäge gatnaşmadym. Sebäbi meň ejem ikinji topar maýyp, agamam ikinji topar maýyp, kakam. Şol mekdep direktorynyň ýaňky mejbury ýagdaýda mejbury ýagdaýda şol mugallymlara öz aýlyk hakyndan tutum etmekligi-de eýýäm Türkmenistanyň dolulygyna, kanun-kanunçylygyna deň gelmeýän ýagdaý. Üçünji bir bolan waka, goňşy welaýatlardan gumanitar krizis döredi, ýaňky pajygaly wakadan soň çöregiň, suwuň puly, hümmeti, nyrhy on esse ýaly galdy. Bir dört manatdan, bäş manatdan çörek alynýan bolsa, ýigrimi manat, ýigrimi bäş manada galdy. Gumanitar krizis döredi. Şol goňşy welaýatlardan adamlar kömek etmek üçin dürli hili telekeçiler diýdi, ýaňky predprinimateller şolar kömek etmek üçin gumanitar nämäni, ýaňky produktalary ugratýan adamlary-da Ýolda saklap-saklap köpüsini basdylar. Basmaklygynyňam sebäbi hormatly Arkadagyň ad-abraýyna şikes ýetirýän diýip basyldy-da. Şol basylan adamlaryň käbirleri-de alternatiw habar beriş serişdelerinde, soňam şol ynsan hak goraýjylarynyň gitnamelerinde, raportlarynda, dokumentlerinde ady bellenip geçilýär, ýöne gynansak ol adamlaryň ady gaty az. Kömek etjek adamlar köp boldy. Dördünjiden, Tupan turandan soň üçünji gün diýende Türkmenabat şäheriniň administratiw merkezinde tok, suw, gaz berildi. Emma şäheriň gapdal börekler gyralary, oňa ýakyn bolan şol ýanky Çärjew şäherçesi, obalar iki aý, iki aý, iki ýarym aýyň dowamynda orta asyrlara çümdüler. Gaz ýok, suw ýok, elektrik ýok. Hökümediň ýene-de bir eden zady, býujet edaralarynda ýygnaklar geçirildi. Şonda mekdepler, mekdep mugallymlary her bir mekdepden iki-üç sany adam ýerli Bilim ministrliginiň ýaňky edarasynda jemlenip, jemlenşik ýygnak geçirilende şo taýda raýat egin-eşiginde Milli howpsuzlyk ministrliginiň adamlary gatnaşyp, gönimel adamlara gygyryp aýt. Şul bolan maglumatlar bilen daşary ýurtdaky ýaşaýan raýatlara, kowum-garyndaşyňyzlara, raýatlara diýmek bilen alternatiw habar beriş serişdelerine, ýa ynsan hak goraýjylaryna, ýa-da oppozisionerlere, ýa-da islendik bir dissidentlere-de garaz habar berseňiz, Hökmany suratda, köne köne Jenaýat kodeksiniň maddasy ýaly däl, täze madda boýunça, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň bir ýüz segsen birinji maddasy boýunça jenaýada çekilip bilýäňiz. Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň bir ýüz segsen segsen birinji maddasam içalylyk, şpionaž. I şu taýda bir zat degnip geçesim gelýär-de. Bolýa, eger-de biz Kökimediň syryny bir ýere aýan etsek, onda bizi içalylykda aýyplasa ýa-da içalylyga nämeler girýär diýip hökümet bize bir kriteriýany bersin. Kriteriýa-da ýok. Kriteriýa-da ýok. Diýmek, hökümet, hökümediň syýasaty, hökümedi we ýurtdaky bolup geçýän ähli negatiw wakalary hökümet özüniň ýaňky syr hökmünde saklaýar. Syr hökmünde saklaýar ähli zady. Şeýdip, haýbat atdy adamlara. Dördünjiden, şeýle wakalar boldy. Ähli ýerde däl, ýöne Türkmenabat şäheriniň içinde, soňam oňa ýakyn bolan obalarda ýaşaýyş önümçilik bölümleri, domprawleniýe diýýäs, şol domprawleniýäniň käbir bölümlerinden özüne jogap berýän etrapçalaryndaky ilata ýerli şol polisiýa bölümiň şol uçastkowydy ýa şolar bilen aýlanyp dil haty alnyp çykdy. dilhaty. Dilhaty, hawa, dilhatyda biz şu maglumatlar bilen hiç ýere paýlaşmajakdygymyza, paýlaşan ýagdaýynda degişli çäre görüljekdigimiz hakynda duýduryldyk, okadyk diýip gol çekdirip alyndy. Ol bir ýagdaý. Tupan turandan soň onunjy gün ýa-da on bäşinji gün diýende ýerli harby edaralardan, harby bölümlerden az mukdarda esgerler berildi. Olaryň elinde-de degişli özüniň instrumentleri ýok. Agaçlary çapmaly, ýollary arassalamaly. Emma bir zada üns berýän-de, şäheriň administratiw merkezini, administratiw edaralary ýerleşýän ýerleriň ähli ýeri arassalandy, gülala-güllük edildi. Ondan soň bu bolan hadysalara ilatyň, raýatlaryň şoňa garşy nähili täsir, ýagny şolar özüni nähili alyp bardy? Maý aýynyň on üçünde Türkmenabat şäheriniň demirýolçylar raýonynda ýola bir müň bäş ýüze golaý adam döküldi. Bu protest Azatlyk Radiosynda-da çap edildi. Şonda men bir zada üns berdim. Adamlar jemlenişip ýola döküldiler, özleriniň fundamental haklaryny hökümetden diledi. Hökümet gorkdy. Özüniň bar güýjüni şo taýy jemläp, adamlaryň problemalaryny çözdüler, gysga wagtyň içinde. Ýöne gynansakda hökümet ýene özüniň şol gara oýnuny etdi. Adamlar dargandan soňda şol proteste çykan adamlaryň içinde özleri bir ýaçeýkalary görýärler. Şol ýaçeýkalaryň içinde formal däl liderleri bolýar. Şol formal däl liderlerini ýygnadylar. Hiç kim şolaryň ykbalyny bilmeýär. Olaryň ykbaly daşary alternatiw maglumatlary-da çykanok. Olaryň maşgalalary-da aýtmana gorkýar. Biz şo döwür, men we meniň ýanymdaky egindeşlerim çydap bilmän, şol daşary ýurtdaky protestler bolýandygyny biz habar aldyk. Internet beklendi, ýöne nähili bolsa-da, biz vpn tapyp, daşary ýurtdaky protest hereketi bilen habarlaşdyk. Gijelerine ýüzümize maska geýip, listowka ýaýradyp başladyk. Ýaýratýan listowkalarymyz-da bir üýtgeşik listowka däl. Halka rus dilinde ýazdyk-da,

Biri birimiz beremizok. Telegrama girýän adamlar bardy şo döwür. Gynansak da içaly bar eken içimizde. Ondan soňra lokal ýagdaýda kiçi-kiçi protestler döräp başlady. Çärjew etrabynyň ýakynyndaky obalar, Guşçulyk obasy, soň Gyzyl, Gyzyl goşun, Oktýabrskiý obalaryna ýakyn ýerlerde şol Çärjew şäherçesiniň ýerli administrasiýasy, soňam prokuratura edarasy bar. Şol prokuratura edarasynyň öňüne üç sany obanyň adamlary çykyp ýoly beklediler. Şol protestiň içine men özümem gatnaşdym. Sebäbi ýadyma salsam gaty agyr geçýädä. Sebäbi şol Guşçulyk obasynda meniň ejemiň gyz dogany ýaşaýar, aýal dogany. Şolar hem ýola çykdylar. Özüniň hakyny talap edip başladylar. Gaz ýok, suw ýok, elektrobeketler ýykyldy. Adamlar diňe öz jübüsinden puluny çykaryp, oňarmaly zat etmeli. Prokuraturaň edarasyndan adamlar çykyp haýbat atyp başladylar. Biz häzir OMON çagyrýas diýip. Adamlary gorkuzdylar. Adamlar dargaşmaly boldy. Adamlar dargaşdy gitdi. Şol şäheriň içinde ýaşaýan bir söýüşýän gyzym bardy. Ol gyz gyzym bilen gürleşenimde men aýdyp berýädim-dä şol. Oňa paýlaşýardym daşary ýurtdaky aktiwistler bilen men kontaktym bar. Şo döwür Dursoltan Taganowa-da ýurduň içinden bir hat ýazyp ugratdym o-da bir ýutubda çykyp hatam okady. Şol listowka ýaýradanymyzam aýtdyk. Soň gör seretsek başga hili eýýäm hökümede şol ýaňky prezidenti tankyt etýän listowkalaram başga adamlar başga welaýatlarda ýaýradypdyrlar. Şol söýüşýän gyzym maňa daň bilen işgärime gelip özem gorkup kellesinde-de kepka ýüzünde-de maska geldi däne Roma ýakynda tanyşlarym maňa Roma diýip aýtýada Soň Roma diýdi. Seniň ýaýradyp ýören listowkalary bilipdirler, habardar bol diýip duýdurdy. Soňra ýene-de bir waka boldy. Şol internet beklenen döwründe internet meselesini çözmeklik üçin ýerli şol prowaýderiň edarasyna baryp oturan wagtym bir kiçiräk bir wideorolik çekdim. Men o wideorolik bilen size paýlaşarynam. Ekskluziw wideorolik Türkmenistanyň içinden. Meniň elimde bar o wideorolik. Şol adamlar edaraň içinde ýüzüne maska geýip ýörler. O döwür pandemiýa yglan edilmedi. Pandemiýa yglan edilmedi. Hatda pandemiýa yglan edilen döwründe-de şol koronawirus ýok bolsa-da, koronawirus ýok bolsa-da, dünýä jemgyýetçiliginiň gözüni aldamak üçin şol Saglyk ministrligi tarapyndan, hökümet tarapyndan adamlaryň ellerine, el telefonlaryna sms-ler gelýärdi. Howanda, howadaky bar bolan tozan düwrejikleri esasynda öz saglygyňyzy goramaklygy size maslahat bermek bilen medisina maskalaryny dak dakyň diýip näme berýäle şoňk ýaly sms ýazyp ýazýardylar biz hem gülüşýädik şol maskalar dakylyp ýören adamlaryň kadryny men surata aldym hemde wideo rolik aldym otuz bäş sekunt hemde şo döwür telegramda oturanymyzda türkmen halk hereketi diýdi dgt diýdi ýene bir topar toparlar bardy şolara paýlaşdym men şo wideo roligi. Bir aýyň içinde sekizinji awgustdan ýigriminji ýyldan soň Milli howpsuzlyk ministri meni alyp gitdi, eýýäm yzynyň wakasyny özüňizler bilýäňizler. Garaz, gaty agyr döwürler geçirdik başymyzdan. Adamlaryň hal-ýagdaýyny görer ýaly däl. Türkmenabat şäheri şu wagta çenli özüne gelip bilmän otyr. Men ýurtdan gaçyp gaýdan döwrüm ýigrimi birinji ýylyň ýigrimi dördünji dekabry. Administratiw merkezlerinden başga daş-töwerekde hiç ýerlerde üýtgeşiklik ýok. Has-da şol dogsanynjy ýylyň ýagdaýlaryna geldi. Adamlaryň gözüniň oduny aldylar. Üstesine-de ýene bir zat aýdasym gelýär-de, şu döwür trigger döredi, adamlar orta çykdylar, protest bildirdiler. Ýöne şol iki müň ikinji ýyldyň wakalary, dogsan dokuzynjy ýylyň wakalary bolup geçenden soň, täze emele gelen nesilde jemlenşip, rahat ýollar bilen öz hakyňy talap etmeklik, protestlere jemleşmeklik ýaly adamlarda, türkmen dilindäki söz ýadymdan çykardym-da, opyt diýilýär-de, opyt ýok, jemlenşip bilmediler, tejribe, hawa, tejribe ýok. Rahat ýollar bilen öz hakyny talap etmeklikde tejribe bolmady adamlar. Hökümediň elinde-de ähli administratiw resurslar bar. Milli howpsuzlyk ministrligi şol Stalin döwründen galan NKWD režiminde işleýär. Olar dürli hili okuwlary geçýärler, köpçüligiň nägileliklerini nädip basyp ýatyrmaklygy bilýärler. Olaryň elinde internet bar. Hem-de şeýle bir ýagdaýyň üsti açyldy, Milli howpsuzlyk ministrligi Wi-Fi-y, şol adamlaryň öýündäki Wi-Fi-y ýatyrsa-da, ýapsa-da, mobil interneti açdy. Hatda şo döwür Lebap welaýatynda mobil internetiň derejesi has pesdi, ýöne Wi-Fi işlemedi, emma mobil internetiniň derejesi has hem ýokaldy, onuň ýokarlandy. Onuň edilenligiň sebäbi näme? Mobil internet ýokarlandyrylandan soň tizligi, ony kontrollykda saklamaklyk ýeňil bolýar eken. Men onuň tehnologiýasyna-da soň düşündim. Hem-de ilatyň içinde ýörite maksata okgunly IP adreslerini bilmeklik üçin ýaňky şpion, şpionaž edýän ýaňky VPN-ler ýaýradyldy. Şol VPN-lerden ulanan adamyň IP adresi hem-ä mac adresi bellenildi. Birnäçe adamlar ejir çekdi şonda. Bu taýda eýýäm nämäni görünýär-dä, sözümi jemlesem. Aýdara zat gaty kän. Sözümi jemlesem. Hökümet Marsada okgunly, özüniň halkyna garşy genosid syýasatyny alyp barýar. Hökümede ilat gerek däl. Hökümede diňe Türkmenistanyň ýerasty we ýerüsti baýlyklary gerek. Ol pul hem gazna gelmeýär, olaryň jübüsine gelýär. Iň agyr ýagdaý hem Türkmenistanyň geosyýasy ýerleşýän ýeri-de şu korrupsion sistema has amatly. Biziň daşymyzda Eýran otyr, biziň daşymyzda Awganistan otyr. Eýran bilen Awganistan birnäçe ýyldan bile bäri sanksiýalaryň aşagynda. Ýöne biziň ýurt şol döwletler bilen ekonomik gatnaşyklary amala aşyrmany gowy görýär, sebäbi olar haryt alyş-çalyş edende-de Eýran bilen Awganistan hemişe nagt pul berýär. hiç hili bank tranzaksiýalaryny etmeýär. Bu eýýäm hökümetiň ogurlyklaryny yz galdyrmazlykda bir ullakan bir mümkinçilik döräp dur-da. Hem-de ýene bir zad-a bar. Üstesine-de, Türkmenistan Ýewropa döwleti bilen ýakynlaşmaga ymtylýar. Ýöne, meniň pikirimçe, Ýewropa Türkmenistandan gaz alsyn, gaz almasyn, Türkmenistana Ol bildirmeýär, sebäbi Türkmenistan özüne gerek bolan pullary Ýewropanyň bankyndan alandan Hytaýyň bankyndan alanyny gowy görýär, sebäbi Hytaýyň banky, Hytaýyň döwleti Ýewropanyň öňe goýýan şertlerini öňe sürmeýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň daş döwrege diktator ýa-da gibrid gurluşly döwletler bilen gurşap alan Türkmenistanyň ykdysadyýetine we syýasatyna Russiýa, hususan-da Hytaý täsir etýär we bu esasynda-da diktatura wagty işledi. Adamlar gyrylýar, ölýär. Türkmenistanyň ilatynyň genosidi ýitip gitýär. Bu zadyň ýeke-täk çözgüdi gorkman şu zady aýtmak. Sebäbi gorky adamyň kelle beýnisinde, Men bir zada üns berdim şu protest hereketlerinden soň. Adamlar basyldy. Meň maňa gaçma, men-ä maňa gaçmana başartdy. Käbir adamlar basyldy. Käbir adamlar ýitirim boldy. Ýöne bir zada üns bersek, şol adamlary jenaýada çeken wagtynda-da kanunlaşdyrmaga ymtylýar. Eger hökümet şu zatlary kanunlaşdyrmaga ymtylýar. Eger-de adamlar şondan peýdalanyp, kanunyň çäginde rahat ýol bilen özüniň hakyny talap etmäni öwrense, hökümet näalaç bize işläp başlaýar. Oňa mysal hökmünde, daşary ýurtdaky protest hereketleri nähili häzir dargan bolsa-da, adamlaryň arasynda bir topar düşünişmezlikler bolsa-da, ullakan, men şony ullakan bir gazanç diýip pikir etýän, şol protest hereketleri netijesinde pasportlara wagtlaýyn bolsa-da uzaldyldy. Meniň pikirimçe bu şu protest hereketleriniň bir gazanan bir üstünligini kä diýip pikir etýän-de. Sözümi şunda jemläsim gelýär. Bolýar, minnetdar. Iki sany soragym bar mümkin bolsa uzaklaşmanka şu temadan. Aha. Reýimberdi bir sorag saňa, bir soragam Nurmuhammet aga. Ene türkmenlerde bir söz bar, gören göz deň bolmazdy eşiden gulak bilen, ýagny gözüň bilen göreniň bir başga, eşideniň başga. Biz indi ýurt daşynda bolanymyz soň şunuň ýaly maglumatlar eşitdik, şo ýigrimi ýedinji aprel babatynda, ýagny Lebap Mary tragediýasy babatynda. Şo tragediýanyň pidasy bolup wepat bolanlar, ýagny aradan çykan adamlaryň mazaryna, nadgrobny kabin, ýagny mazardaky daşyna ýa şo Ýazgy ýazdyrmak gadagan edildi hökümet tarapyndan diýlen gürrüňler boldy. Indi sen şu neposredstwno şu wakanyň içinde bolaňsoň, şo hakda aýtsaň. Indi bir minut Nurmuhammet aga-da sorag bereýin, soň näme edersiňiz. Nurmuhammet aga, siz bir ýaşulymyz hökmünde ine ýigrimi ýedinji apreli Türkmenistanyň hatyra güni diýip, Ykrar edilse, şoňa mynasyp görýäňizmi ýa-da ýokmy? Indi birinji Reýim Berdi jogap bersin, soň Nurmuhammet aga sizde diňläris. Şu iki soragym bar meniň. Minnetdar. Ýok, hakykatdan hem Gurban şoň aýdan hakykat özi şaýat bolup, hakykatdan hem bolan zatlary köp zady käbir zatlara çen bilen bir düşünýädik şeýleräk bolandyr diýip. Ýöne ýaňky öz Gözi bile görüp, özi şaýat bolup gürrüň beren zatlary meň üçin-ä dogrusyny aýtsam täzelik bolup çykdy. Ýaňky bilinip, öňünden bilinip habar berilmedigi, ol tupan turanda oň güýji, soňundanam ol daş ýagyp, jesetleri Özbegistan tarapynda tapylyp, ýa bir çagaň kellesi pyrlanyp aýrylyp teninden. Bu zatlary ýöne Hudaý saklasyn, görkezmesin hiç kime. Ýöne hakykatdan hem aýdyp bolar, bular ýaly waka ýatdan çykmaly däl. Ýöne men umumy maňa söz bereňden soň çak zadym bar şu waka barada. Türkmenistanda diňe ýaňky Lebapdaky bolan betbagtçylyk däl, ýer ýansyn, o ýerde-de adamlar ki heläk bolsun. Bu hökümet tarapyndan-a kömek ýoklugy o düşnükli zat. Näme üçin diýseňiz, Türkmenistanyň ýolbaşçylary hiç wagtam halkyň aladasyny etýän ýolbaşçy däl. Şoň üçin her kim öz gününi özi görsün diýen ýaly edip, gaýtap. Ine, meselem, Türkmenistan özi eýleki döwletlerde bir zat bolanda, ýaňky Türkiýede deprem bolanda, ýer alanynda, Ýa-ha palestinler Gazada, ýa iň bolmanda Orsýetde. Orsýetiň yhtyýajam ýok o Türkmenistanyň bir eden gumanitar kömegi. Ol bir ýöne çemçe bilen uly boçka guýan ýalak. Oňa hiç yhtyýajam ýok, ýöne bu ýerde ünsüni çekmek, Men näme üçin muny aýtýan? Türkmenistan şular ýaly waka boldy, şular ýaly ha ýykak ýykylyk ýykyp ýumrulan jaýlar bar, heläk bolan adamlaň sany şunça, şony ýaly diýende bir topar döwletler gaýtap kömek etjegä. Özüň kömek edibilmeseňem şo döwletler kömek ederdi. Ýöne gizli saklap o kömekden ha bir geçýä özlerem hökümet tarapyndan kömek edilen. Bu bahyrlar hemme zatdan dynyp Diňe iň soňky öz agzyndan kesip öz jaýynda oňarmaly ýa öz problemalary çözmeli. Dogrusyny aýtsam menä şu hökümediň şular ýaly etýän herekedini nähili baha berjegime bilemok ýöne bir oňa baha berer ýaly mümkinçilik ýok. Ogry ýöne halkyna genosid ýöne bu Türkmenistanyň ýolbaşçylary döretýä. He beýle de bir zat bormy ýaňky halkyň bu ýaly horlukda Gaýta kömek etjegi seni tutup basyp. Ýörite edeýin diýeňde edip bolmaýar bular ýaly zatlary. Nähili pikir bilen, nähili akyl bilen, düşünýärler bilemok. Ýöne ynha diýýän-ä ýurt daşynda goňşy döwletlerde de indi Eýranda-da de ýerlenende hemme ýeri gerýär, hemme eýleki goňşy döwletler her kim öz mümkinçiligi boýunça gumanitar kömegini etýär. Ol hakykatdan hem agyr ýagdaýda peýdaly zat. Türkmenistan bolsa o peýdadan el çekýär. Öz-ä ýaňky aýdyşym ýaly, ýene bir gaýtalap aýtýan, öz-ä kömek bir berenok, öýleki mümkinçiligem ýoluny kesýä. Muňa nähili baha bermeli? Diňe gyrylsyn diýip, ýaňky Lebap welaýatynda özbek halky ýa özbek diline ýakyn gürleşýän beýleki milletler barada diýip diňe şoň üçin ýigrenip edilýär diýip men baha beribiljek däl näme üçin diýseň Türkmenistanyň hemme ýerinde-de ýöne uly çinownikler bolaýmasa hemme ýerde-de halk heläk bolýar. Men özüm ynha Tejende önbasan oba ýerlerine şo Nyýazow döwrünede barýadym soň ýöne oppozisiýa geçenden soň Türkmenistana baryp bilemok. Eýýäm şo döwürlerde açlyk ýaňky pagtaň gara pagta ýagyň Pagta çigdiniň ýagyny şol halk üçin problemmady. Mazut ýaly gara ýag. Onnoň biliberiň şon ýaly ýag bolmasa galan zatlar barada gürrüňem eder ýüzüň ýok. Şoň üçin ol halk heläk bolýar hemme ýerde deň. Hemme ýerde deň seredilýär. Hemme ýerde-de problema düşsek hökümet tarapyndan kömek ýok. Ol diňe Lebapda däl, hemme ýerde, Balkanda-da şeýle, Daşoguzda-da şeýle, hemme ýerde-de şeýle, Ahalda-da şeýle. Şonuň üçin bu umumy döwlet ýolbaşçylary hany halka ganym, ine, şu baha gysga bilen baha bersin. Ine meň aýtjagym. Sag boluň. Atamyrat-a näme, teslim eşitmänem, hawa. O siziň aýdan, siziň aýdanyňyz, ol dogry gelip ýeten maglumadyňyz. Ol dogry. Men ony takyklap bereýin. Eger-de şo ýogalanlaryň arasynda garrylar bar bolsa, garry adamlaryň mazarynyň daşyna şol doglugyna şol ýigrimi ýedinji aprelde öldi diýip ýazylmaklyga rugsat berildi. Ýöne ýaşlaryň içinde aglaba bölegine ölen adamlaryna senelerini üýtgetdirdiler. Ýigrimi altysy, ýigrimi sekizi. Eger-de biz şol ölüm statistikasymyz açyp bilsek-da, Türkmenistandan alyp bilsek, Lebap welaýaty boýunça ýigrimi altynjy hem-de ýigrimi sekizinji aprel töweregine we beýleki ýyllardaky ölüm diagrammasyna statistikasyny bir görüp bir matematiki analitik tarapdan bir gapdaldan seretsek eýýäm belli bolýar şo taýda hökümediň aldaýan belli bolýar ol gürrüň hakykat. Ýaňy aýtdyňa sen. Daway şuny başlaýman men. Immine şo iki müň ýigriminji ýylyň ýigrimi ýedinji zady apreli

Kimler biledi? Obyçny watandaşlary bilip şu şu güni tupan bolady, şu güni owa ýüz kyrk kilometr sagatda tupan bolady. Ýüz kyrk dört.
Watandaşlary bil ýüz kyrk dört, ýüz kyrk, ýüz ýigrimede bilerler. E adamlary prosta terk edip özüni bu bu hökmetmi bu? Men düşünmedim. Inim inim immina i şunem paçur pyçurkňum To što Taşawuzda bir iki kamazmy zat ýygnadylar adamlardan obyçnyý adamlar raýatlar oba kömek maryga çarjowa kömek goýberelide adamlar kim halysy bar kimde ýene nimesi bar kimde plaş zady bar ýep içer kim palatka goýberdi kim nime topladylar kamazda

Daway soňky sluçilary hem alamyz. Ýer titreme boldy, polisler kömek etmek ýerine ýer titreme bolup oturan wagty ýer titremeden soň öýüňize giriňler dep adamlary oba bolmasa delal gidemiz ilem öýüňize giriňler dep adamlary kynap ýörediler. Bilesizlermi? Men primoý efirde oturantym şo gün ýadyňdamy Duся, Atamurat sizlerem bartyňyzlar. Ýer titreme boldy. Ýarym sagatdan soň efir açdym.

Nirde kömek name üçin telefonlar öçük name üçin internetler işlänok name üçin biz öýümizdekilerden habar alyp bilemiz ýok ýa alla hiç hili talap ýokdy halk tarapyndan diýip aýdaýyn men size hiç hili ýokdy diňe adamlar özara çekilen wideolar şu görnüşde. As salam aleýkum hemmäňize ana lebabyň şu ýerinden men şunuň ýaly ýagdaý bolupdyr siziň habaryňyz bar mine şeýle bolupdyr beýle bolupdyr hiç kim hökümetden

başymyza gelen betbagtçylyklary-da göz öňüne alan ýagdaýymyzda, şo wagtlarda hiç hili kömek gelmänligi sebäpli hem hiç hili halkyň umydam ýok. Başyna nähili problema gelse gelsin, özara biri-birine kömek edip çözjek bolýarlar. Men şoňa syn etdim. Ýagny kak-buddy biziň hökümet bar, ýöne bize degişli däl, biziň üçin däl ýaly Adamlar eýýäm şonuň ýaly atnositsiýa etmäge öwrenişipdirler. Ýagny şu şoň üçin, ýagny Türkmenistanda hökümet diňe ýokardakylar üçin bar, halk üçin ýok. Ana bizem şo apy-tupan bolandan soň dörän aktiwistlardan, mysal üçin özüm iň köpem şo sebäp boldy diýip bilerin. Hiç zat, ýalňyş hiç zat etmedik. Hiç zat etmedik. Diňe bolan wakalar aýdyp berenimiz üçin ýaman gördüler. Sowrşennoletniý çagam bar. Näçe gezek o şkoluň müdiriniň komtasynda, näçe gezek doprosa çekdiler. Propisyny ýerime, daýymlara baryp näçe gezek bispakoýit etdiler. Hemme otdellarda, bäş welaýatda suratym bar.

Diňe belli bir adamlar üçin ýaly işleýär. Aýtjaklarym şundan ybarat. Spasibo diňläniňiz üçin. Men takmynan segsen ýedi ýa segsen sekizinji ýylda rus döwründe zemletreseniýe boldy. Hiç ok undan çykmydy. I bizleriňem öýler çatlady. I şunda rus Russiýa döwründe bizlere kömek geldi. Bizäniň iki taraflaýyn öýümiz bardy. Iki tarapa hem kömek geldi. Nim üçin şu şu iki müňünji ýylda bolan apy-tupanda bizäniň halkymyza kömek edilmedi? Nim üçin? Nim üçin halkymyz Men Türkmenistan halkyna şuny seslenemen, Allah her kese ýürek beren, emma her kese wyždan bermepdi. Men Türkmenistan halkyma sadece wyždana çagyraman.

Men on dört ýyl oglum bilen bir sofrada oturyp görmedim. Menä, meniň dördünde ükeme bir ýyl boldy. Maňa aýtdylar ki, Merýem, seni ükeň basdyran Türkiýä geldi. Ynanyňlar ki, men ýatmadym şo gije. Hemme garap çykdy. Akaýsa gelmepdi, hatyny soň hatyna bu habar baran, hatyn aýdamyş, ine men syr bilen tort alyp gitdi, syr bilen göş alyp gitdi oturyp men, isterse men wideo çekip goýberin. Bu wyždanlykmy? Men ulan tort ýegenini, ularyň göşegenini men wideosyny görýme. Kim näme ýaşap oturan, her kesi bile durandyr. Emma susmaňlar. Mundan beter bolamyz. Mundan beter güne kalamyz. Haýyş Türkmenistan halkym, hemmeňize. Susma gäle. Susaýsyn biz bas notrukmyz. Geçen gün obamyzdan biri geldi. Merem apa diýdi, hemme ýerde Dursultanyň suraty diýdi, hemme aktiwistleriň suraty bar diýdi. Nime diýdi, dolandyryjy dep diýdi. Kaşki şo-şonda gosak dik. Nime üçin dolandyryjylaryň suratlary çykmady diýdi, Türkiýedäki dolandyryjylaryň suratlary çykmady dan, bir hak-hukugyny soragan ynsanlaryň suraty çykady.

hiç hili hereket görkezmedik bolsa, o prezident hasap edip bilinmez. Bu betbagtçylykda telewideniýe şo zatlary görkezmedik bolsa, o telewideniýe diýip hasap edilip bilmez. Meň aýtjak zatlarym şo. Nargiza, baş üstüne. Halk üçin, özümiz üçin, ylganymyz üçin biz hemme zady göwüs geldik. sizem azajyk bolsadam halka oýamasyny soraýan. Bir azajyk bolsada düşüniň öz çagalaryňyzyň, ene-atalaryňyzyň gelejegine önje. Soňam özümiziň häzir problemalarymyzy özümiz dile getirmesek, siziň öňüňize düşüp hiç kim siziň problemalaryňyzy häl etmeýär. Özümiziň elimizde hemme zadam. Siz gürlemeseňiz, biz gürlemesek, o gürlemese, bu gürlemese, halky kim düzeltjek? Bir azjyk düşünmeli. Hä, oň ýanyna gidýäň, aktiwist. Hawa, aktiwist. Biz aktiwist. Siziň üçin, dile, siziň dile getirip bilmedik zadyňyzy biz aýdanymyz üçin iliň gözünde gaty erbet görünýäs dogry siziň aýdyp bilmeýän zadyňyzy biz aýdanymyz üçin her ýerde suradymyz wideolarymyz odur budur bor biz edeli ýöne sizem azjykja bolsa çaba gösteriň haçana çäli siziň agzyňyza çeýnelen lokmany sokýas onam ýuwdubilmeýäňiz. Gaty gaharym gelýädä şeýdip adamlar hemme zady aýdýaň zat edýäň seni ýalança çykarýalarda kän beýle nemeler bolýada şumat iň samy glawny biziň waprosymyz pasaport süresi geçen pasaportlar bar pandemiýa döwründe gaçak galan pasaportyň pasroçenny bolup gaçak galan näçe bir ildeşlerimiz bar olaryň çagalary bolýa meselem olaryňam dokumendini bolman näçe sany

Türkiýede göri oturan bolsaňyz bir zat ýadyňyzdan çykarmaň. Şu iki gün şu ýerde öýlenip ýöreýän ýaşlarymyz bar. Türkmenler, türkmen gyz, türkmen oglan öýlenediler i beçesi bolady. Iň ketde problema bileslermi nime? Dokument. Sen kaçak kalsaň, eşidip oturan bolsaň watandaş diňle. Sen kaçak kalsaň, sen kaçak bolsaň, seniň dokumentiň bolmasa, takže hatynyňkyam bolmasa, sen dokument alyp bilmseň beçeňi. I sen ýakalanan ýagdaýyňda sen beçeňi çykaryp bilmseň. Et osnovnoýa problema sen dokazat etmeli seniň hatynyň dokazat etmeli bolady turstur şo türkiň beçesi emes şu şu ýigidiň beçesi şu türkmeniň beçesidir et samoýa bolşaýa problema şu günki gün na segodinyşnyý den da. Ony zadumytis. Bileslermi Türkmenistanda

Iň esasy betbagtçylyk bilimsizlik. Meselem, ynsan hak goraýjy näme, oppozisioner näme? Ol bir. Ol oppozisionam, ynsan hak goraýjynam garyşdyryp ýör. Ynsan hak goraýjy näme? Näme, rahat ýollar bilen öz hakyňy goramaklyga kömek etýän adamlar. Şoňa malum ol köpüsi ynsan hak goraýjylar bilen Adwokatlary put çeçelerde, olaryňam arasynda kriteriýalar. Oppozisioner bolanda şol hökümede gelmeklige ymtylýar. Olam erbet däl hökümede gelmeklige ymtylmak. Hökümede gelip, şo taýdaky syýasada täsir edip, ýurduň ilatynyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak üçin üýtgeşikleri girizmek. Ýaňky temamyz ýigrimi ýedinji aprel Lebap Mary tragediýa barasynda şu pikirimi aýtmakçy. Ýagny hökümediň pozisiýasy şul bolup geçen stikinni bedstwiýada tebigy betbagtçylykda hökümediň özüni alyp baran pozisiýasyny bir anekdodyň üsti bilen düşündirjek. Öňem diýe bir adam goňşusyndan soraýamyş Goňşy, goňşy, seniň sygryň çilim çekýärmi? diýip. Ýok, diýip. Olam jogap berýär-de, ýok, sygrym çilim çekenok, näme üçin soraýaň? diýip. Aý, ýok, aý, bolan zat ýok, ýöne mal-ýatagyň ýanýar, şoňa soraýdym-da, diýip. Bir adamyň mal-ýatagy ýanyp dur, O goňşusy-da, Seniň sygryň çilim çekýärmi? diýip soraýar. Indi Konspirologiýa. Parallelni deňeşdirme. Ýaňy egindeşlerimiz aýdyp geçdi. Şemal şipirleri göterip alyp gitdi. Kryşa ýok. Ýagyş ýagdy, doňdaş ýagdy. Türkmenistan hökümeti nämiş etýär? Kim surata alyp, wideosýomka edip daşary ýurda ugratýarka diýip, olary kowalaýar. Edil ýaňky anekdotdaky bir adamyň mal ýatagy ýanyp dur. Seniň sygryň çüýrük çekýärmi diýip soraýşy ýaly, Türkmenistan hökümetiniň pozisiýasy edil şoňa gabat gelip dur. Hawa, kömek etmekden geçen, näme gözleýärler? Daşary ýurda informasiýa çykmasyn, hawa, hiç kim bilmesin we ümsüm üstüni gömik goýaly, ondan beter, ýigrimi ýedinji gün, ýigrimi ýedinji aprel güni harasat bolan bolsa, ýigrimi sekizi, takmynan ýigrimi dokuzynda goňşy Owganystan döwletine ynsanperwer kömek diýip, Şalanda şalanda azyk önümleri gitdi. Muňa nähili düşünmeli? Umuman watandaşlar hökümediň pozisiýasy şeýle, aýtsaň aýdyp oturmaly, kän uly tema, wagtyňyzy alyp oturjak däl. Gatnaşanyňyz üçin köp köp sag boluň.